سڵاو هاوڕێیان لەم وانەیەدا باسی نمونەیەکی تری سادە دەکەین کە پرسیارێکی ترە ئەڵێ پرۆگرامێ بنووسە کە من ساڵی لەدایک بوونە کەمی بەمێ ئەو پێم بڵێ چەند ساڵم پرۆگرامی بنووسە کە ئەو ئیشە بۆ بکە باشە بۆ ئەوش بە هەمان شێوازیوانی پێشوتمان ئەلگۆریزمەکە یانی ساد هەنگاو بە هەنگاو بزانە چی پێویستە سەرەتا پرۆگرامەکە ئەلێ چی ئەلێ من ساڵی لەدایکبوونی خۆمی بمێ کاتە ڤایبلێکم پێویستە بۆ ساڵی لەدایک بوون ناوی دەنێم یێر ئۆف بێرزی هەر نایانین یێر و تەواو یەکسان یاخود بە یێر ئۆف بێرزدەی بە دڵی خۆتە ناوەکەی منەڵم 1992 باشە ئێستا بێ ئاوتپوتی پرۆگرامەکە پێم بڵێ تۆ ئەوە ساڵی باشە بۆ چیمان پێویستە من کاتێ تۆ لەم نەپرسی چەند ساڵی دیچەکەی هی ساڵی ئێستات بەراورد دەکەی ساڵی ئێستا دێنی بۆ من ئێستا 2009 دی دەڵی 2009 لە 1990 ژێری بۆ 2009 بزانین چە ناکات ئەڵی تۆ ئەو نەساڵی کات ئەم پرۆگرامەش هەر هەماشتە تەنها تۆ ئەکی بکوت یعنی هیچ شتێک نانووسی لە خۆ بەڵکو دیت بزانی شتەکە بە واقعی چۆن ئەکیت شتەواقی ئەکە دەکەی بکوت ئێ سالی دوو هەزار و نۆزدە کەواتە دوو هەزار و نۆزدە ناقسی هەزار و نۆ سەد و نەوە و نۆ کەم ئەکاتە بیست ساڵ کەواتە تۆ تەمەنە بیست ساڵە ئەگەر دوو هەزار و بیست بۆ کاتە دێم دوو هەزار و بیست ناقسی هەزار و نۆ سەد و نەوە و نۆ کەم کەواتە پێویستم بە ساڵی ئێستا بێت بۆیە لێرا ببڵێم یەر ناو یاخۆ ناو یەر ئیتا مهم دوو هەزار و نۆزدە ساڵی ئێستا دوو هەزار و نۆزدەیە باش ئیتر لێرا پرینتی چەکەی پرینتی ساڵی ئێستا ناقسی ساڵی لەدایک بوون پاشان ڕەنیەکەی دەبینی بیستت دەیاتێ ئە باشە پرۆتۆ پرۆگرام نووسە کە بەعکسەوە من ساڵی لەدایک بوونەکەی بەمێ ساڵی لەدایک بوونەکەم نا من ساڵی من تەمەەکی خۆمی بەمێ بڵێم بی ساڵم ئەو پێم بڵێ ساڵی ئەوەندە لەدایک بی ئەم پرۆگرام بۆ خۆدان گۆڕینی تەمەن بۆ ساڵی لەدایک بوون زۆر بەسیتە یەک تۆز بیری لێ بکەنەوە ئەکسەری زانن ئەم پرۆگرامە خۆتان مینووسن لەوانە هەر لە بەرچاویشتان نابێت باشەوە پرۆگرامێکی تریش بنووسن ئەمان بۆ چ شتێ بێ بۆ ئەها ئەم ئەوشم پێوتن باشە پرۆگرام بنووسن تۆ ڕۆژێکی بیتێ بۆ منە بڵێ هەفتا ڕۆژ ئینتی دەی یەکسانە هەفتا ڕۆژ ئەو پرۆگرامە پێ بڵێک ئەم هەفتا ڕۆژ ئەکاتە چەند مانگ گۆڕینی دەی بۆ گۆڕینی ڕۆژ بۆ مانگ گۆڕینی ڕۆژ بۆ مانگ ئەم پرۆگرامەش خۆتان مینووسن بۆ خۆی ڕاستی ئەبێ پێش بڵێ چەند ڕۆژە مێنێتەوە بڵێ بۆ منە بڵێ دوو مانگ و دە ڕۆژ بەدەست هەر پێ بڵێ دوو مانگ بەسە چکە ئێمە باسی ماوەمان نەکرد و مۆت کە لەوانەی داهاتوودا باسی مۆ دەکەین بیرمان چوە ئەویش باس بکەین ئەگەر ناخۆ ئێبێ پێ بڵێ ئەکاتە دوو مانگ و دە ڕۆژ پرۆگرامەکە وا بنووسن کە پێ بڵێ دەکات دوو مانگ و دە ڕۆژ بەم شێواز ئەم دوو پرۆگرام بۆ خۆتان هەبگەن بە هیوای ئەوەی سوودتان نموانێ